i Bible he a caan a sau cangmi si. Nain an zuar bikmi, an man bikmi, an ṭial bikmi, an tharchuah ṭhan bikmi le a karh bikmi a si. Nak Timothy dal thum cang cang hlei ruk kan vun hmu khomi cu Cathiang hi a ti lakin Pathian thawchuah nomi si ti kha fiang te kan vun hmu khomi, kan vun rel khomi kha a si.

or le kan ke ya khan kan hu i tlai ding mi si chu tluk in cun man sung mi si timi kha bible ni khin avun kan hu kho avun kan lam sap kho mi si bible long ni silo in volai fim volai mi fim mi thiam tampi zong ni an hman mi se ma khan next slide kan hun hu kho lai pakhat nak bika an hu mi chu Western Churchill timi hi um anni hi catial tu pakhat si mi hmaya bia chim bak mi khroi tu pakhat si vawlei ralpi second world war vawlei ralpi pahnih lio ah hin Britian pawl teinak a rak phortu pakhat a si amah nih a chimmi cu Bible cu hrawh khawh lomi a si te hrawh khawh lomi Bible a ti cu tluk in cun an rak hmanmi si cun first USA President George Washington e timi cu Pathian bia Bible loin a dik tein vawlei uk khawh a si lo e vawlei uktu an si ram hruaitu an si nain Bible a rak hmangtu an si cun Sir Isaac Newton nih a chimmi cu a thurhnawm mi tuanbia chungah Bible tluk in zumhawktlak le a hmaanmi a um lo a ti amah nih a chimmi cu Bible biakam thar cauk hi vawlei ah a ṭha bik cauk ah ka theimi a rak si bantukin hmailei zongah a ṭha bik a si zungzal lai a ti amah cu catial thiam bak mu mi tampi nih a cauk an relmi mi tampi nih a cak an thanmi sinain amah pumpak lila zong nih a ṭha bikmi le a ṭha lai dingmi cu uh, Bible Biakam Thar cauk hi a si lai tiah rak timi si kan nga pathum la kan kal dingmi cu Bible cu a hmun kan ṭhut caan a sau cang tiah kan vun in hawpa i kan thei thiam la dusa deuh chung ko van i zuam lai Bible cu a hmun timi hi sika hen kan vun hmu ko Judah mi hna nih hin Pathian bia he ca in an rak ngaih hlan ah a bia in an ka in khan an rak i chim an rak i cawnpiak an fale te hi an nih cu an cawnpiak bakmi sem an thei hngal kho ding an i zah kho ding an i nunpi kho ding khan an ka in khan bible an rak i cawnpiak lio si zeitluk in dah pathian bia an rak upat ti sia cun an nih hi an ka in an rak i chim lo khi bible an rel lai ah cun chia te an rak i kholh ta hmasa ti si cutluk in cun an rak upatmi an rak ṭiza tukmi si cutluk in a thianghlim mi cu

siseh a rawk lai lo zeizong vialte hi a donghnak an phak hlan ahcun a rawk lai ti marka dal hlei thum cang som thum le cang khatnak van le van le vawlei cu a rawk lai nain ka bia cu a rawk lai lo ate ma thai tal kule dal di cang som thum le cang nganak vawlei van le vawlei cu a rawk lai sihmanhsehlaw ka bia cu zeitik hmanh a rawk lai lo ate luka thong tha dal kule dal khat cang som thum le cang khatnak nih cun van le vawlei cu a rawk lai

Mit ani cu mirang ta an linglat lei kha an thok mapa an thok i an dongnak si ma khi Hebrew hol cu si Bible ca a hram thoknak bi kan Bible ca biakam hlon a hram thoknak bi an tial mi hol kha a si i a tang bikap un tial mi te khi iloi him ti bi khi pachian tinak se Hebrew hol in pachian ti a tial mi cu ma te khi si lai ma khi khi Greek hol cu si Greek alphabet mi Ngai ka tiah mi cio timi khi Greek hal hi Pathian tiah timi si atu an nu le kan pa hna nih thlan an cam tikah khan alfa le omega te khan nan vun cam tawn mi kha theih hngal lo te khan Greek hol in thlan nan rak cam cu ma kha hramthok le domnak Greek hol nan rak thiam ti si Rak ca cun Greek hol in khan alfa le omega kha Pathian cu hramthok le donghnak timi kha Greek hol kan rak i hlan mi Greek hol nan rak hol mi kha si timi te kha vun chap ta ka duh mi si Aramic hol timi hi Bible chu ani tel ve na ti anni chu a tlawm te long khan i tel bikam hlun chunga hen dam deu ni khan chon a ramchar chu an rakum liwa khan ti Babylon le Persia chu an rakum liwa khan ni fatin de an rak man mi kha Arabic hall an rak man chu chunga chun Ezra dal hlai Ezra dal li chang riat in chang ruk tiang chon dal hlai riat khan kan vun mu kho in dal li chang riat in dal ruk chang hlai riat kan vun mu kho mi kha Arabic hall in rak tial ma sibik mi se

thali thokhom timi leader kar arise timi kha minu a thawhter lio mithi minu te a thawhter lio i a bun hmanmi kha makha arabic hol cu si cun eloi eloi lama sabakthani timi zong kha arabic hol in rak ṭialmi a si kapa kapa zeicah dah na ka kal tak timi te kha Bible cu thar chunga arabic ṭial kan tun hmu khomi si khakha a huap in zeitindah Bible tok cu si selo ka hen kan ni sina ta zeitindah Bible ca a bun phan khawh timi te kha kan pun zoh rih lai. Uh, for first century lio ah hin Singjawram timi hi rak um ani Singjawram hi Hebrew holh in Greek holh ah khan Latin holh in Bible arak let hmasa bik tu ka si maka Vulgate zong kan ti khawh mi kha si ani hi Roman Catholic tlangbawi asi priest arak si i ama ni hi avai khat nak bika Greek le Hebrew holh in Latin holh in arak le hmasa Latin holh in a rak lehmi pa kha a si. Anih nih a timi cu Baibal zei rel lo Pathian bia zei rel lo cu kan Bawipa Jesuh Khrih zei rel lo si tiah a rak chimmi kha a si. Century hleili ah khan zeitindah Mirang holh in kan vun hmuh khawh timi kha kan vun chim ṭhan ta lai i John Wycliffe century pahleili ah khan Latin holh in Mirang holh ah ca a rak leh hmasa biktu a si. Atu ka vun chim ahhin caan karlak tete ah khan atu uh, cauk pakhat lawng ti bantuk kho cu an lehmi kha rak um cang ko nain a tling ning in a bungbi in biakam thar he biakam hlun he a rak let hmasa bikmi cu Latin holh in Mirang holh in a rak leh hmasa biktu cu John Wycliffe hi a si. Ani zong hin Catholic Khrihfabu ah priest a rak tuan uh, a rak tuan vemi a si. Ani hi philosophy le Bible a cawngmi si Oxford University timi a rak cawngmi si Oxford University cu atu tiangah hin minthang pakhat sianginn a si ve anih nih Bible a cawng Bible a chim Bible a cawnpiak tikah khan a rak timi cu ia atu kan cawnmi Bible ka chimmi ba kan rel Bible chungah hin Khrihfabu kan i hruainak chung ka hmuh lomi tampi um te khan Bible kha zuamcawhnak a rak neimi a si hi lio caan te ahhin bishop long bishop paul le tlangbawi paul le latin holh a thiammi lawng nih bible an rak rel kho cu lio caan te ah cun john wycliffe nih cun khrihfabu chung i kan i cawnpiaknak hi bible chungah aa tel dih ṭun lo a um dih ṭung lo tiah zuamcawhnak a rak neimi si cu lio caan ah cun annih nih a rak ti ve mah lio caan te ahhin sual ngaih sual ngaihthiamnak sual ngaihthiamnak timi kha rak cawk a si indulgence te an rak ti indulgence timi cu mi pakhat khat nih a sual sia ahcun pop sinah khan a va kal lai i thla a cam lai i pop lawng nih khan pathian he a pehtlaih der kho kha bantuk dirhmun kan rak um lio caan sikah khan cheukhat misifak cu sual ngaihchimnak an rak cawk kho lo phaisa nei dalo nan sual ngaihchimnak an rak cawk kho lo caah khan nun har tampi in an rak nun tikah khan John Wycliffe nih a rak timi cu Khrihfabu chung rianṭuannak ah hin phunglam le Pope nawlbia si loin Pathian bia lawnglawng hi nawlngeihnak sang bik si se tiah John Wycliffe nih cun a rak zuam cawn hna i a timi cu cu thiang cu kan zumh cu thiang cu zumtu paohpaoh caah nawlngeihnak sang bik zumnak tahfung le rem ṭhannak hrampi a si tiah rak ti phunglam le pope le tlangbawi hna kha kan nih sual ngaihthiamnak ding caah nihin ni ah hin kan a si lo i kan zum ding si lo timi kha a rak zuam cawh tikah khan a rak timi cu mipi nih Baibal an rel khawh dih hau anmah te nih an rel khawh a si ahcun mah Baibal chungah hin kan i hruai ning hi kan i cawnpiak ning hi Khrihfabu kan cawl cang ning hi a dik lo timi kha an hngal khawh lai an hmuh khawh ve lai caah hin mipi nih Bible an rel khawh ve hau tiah rak ti Latin holh in Mirang holh in a zultu hna he khan Bible le hram an rak i thok cucu a zultu cu lorlars an ti hna i ti zultu zultu te bawmtu tampi rak nei te ah khan Bible cu Latin holh in Mirang holh cun an rak le i cu ban John Wycliffe nih a rak ti chi ve mi cu khamnak cu Jesuh zumnak in a ra te khamnak cu Jesuh zumnak in a ra Khrihfabu phunglam le

inn an khanghmi a vutcam cu rili chungah an hlonh. Cu tluk in cun an rak do i cawnpiaknak dik lo a cawnpiaktu si tiah an rak do i an rak tuahmi kha a si a rianṭuannak kha a pumpak ah khan cun biakinn sung cu an rak chuah ko as community tiah an rak tuah nain khan a rianṭuannak tu kha rawhral kha an rak i timmi si i anih hi morning star ti zong a theimi pakhat a si zeirang ti si ahcun reformation zumnak le kongah biaknak kong le a rem

cawngmi si hall a cawng i Cambridge University zongah ca a cawngmi a si ani hi pathian a duh tukmi pakhat a si i titicun pathian hngalh a duh tukmi le midang ca pathian hngalter a duhmi pakhat a si tikah hin Bible lehkha a rak i tim tuah a rak i thok na belte cun culo cun buainak kha a rak um ve rih ko mizapi nih Bible rel a rak si ve rih lo pap hmangin le tlangbawi hmangin le cucun latin holh in a hmangmi khalio caan ah khan hi century tampi a hlat cu mu hi chungah hin bible duh ding an rak rel khawh lo lio kha an rak si ṭhiamṭhiam rim hi hi chungah hin william tyndale nih cun kha mipi nih bible an rel kho lo caah hin a dik lomi a si tiah a ti i hebrew la greek holh in khan mirang holh in leh hram a rak i thok vanchiat ah anih cu pap te pawl nih

thinlung a la ngai ni si cu vun lak tuk tikah cun Khrihfabu pawl nih khan an vun theih tikah khan zeitindah anih hi kan thah khawh lai kan hiam khawh lai timi kha lam an kawl cu lam an vawn kawl ahcun a zumh bakmi a hawikom a rian ṭuanṭi hawi pakhat nih a hlen i cu a hlennak ruangin cun tha a rak tongmi pa a si ka khin an rak tlaih i thong zong an rak thlak ex communicator an rak tuah khrihfabu chung in an rak tuah an rak hlawt i a rak ummi pa si abelte cun an rak thah lai ah khan thla a cammi te cu thla a cammi te cu Pathian England siangpahrang hna mit hi rak au der ko tiah thla a cam a thi lai te ah cu lio ah cun a hngawng khan an di et mo a documentary pa zau te phanu lo a hngawng an vun di a hol hmanh a thang kho ti lo ti a hol hmanh a than khawh ti lo thli tein din te o a than kho lio chan a thla a cammi cu Pathian England hna siang England siangpahrang mit hi rak onter ko tiah a ti i cuti cun a thih lai te thla a cam i cucu Pathian nih a thih lai te ah thla a cammi cu a theihpiak i a thih hnu kum hnih ah khan King Henry VIII timi nih Khrihfabu vialte nih Baibal hman khawhnak dingah nawl a rak pek hna Baibal an hman khawh cang Baibal hman an duh ahcun hman khawhnak nawl kha a rak pek hna i a thih hnu kum ni ah khan King Henry ai nih khan Bible dihlak in hman khawhnak caan tha kha a rak pekmi hna a si i James uh, William Tyndale nih a rak leimi ah hen tam deuh cu King James Version khi 76% a tel an ti a tam deuh mi rang an vun leh than mi an vun leh chom mi zong hi William Tyndale nih a lehmi khan tam ti an i tel timi kha kan vun hmu khomi si cu tikah khan annih cu the father of english bible ti zong auhmi kha a si pathian nih lam a ka hruai a ka zaangfah i amah kong ka chim ah khin cun ka lung hi a hno pang zoi ruang ti sia cun netherlands in ka va kai leu ah khan amah hngalthannak caah siangin an tuahmi khan ka va kai ka va kai Tyndale Theological Seminary kan ti i a

William Tyndale kha a si. Anih hi Hebrew le Greek holh in mirang caah a dihlak le masbiktu pakhat kha a si timi kha a vun chim duh. Next kan kal lai i zeitindah mipi sinah kan vun hmuh khawh ti si ahcun Europe ram ah ummi kum hngakchia te Mary Jones timi te hmanthlak kan hmuhmi hi Mary Jones timi te kha um ani hi culiwa cun Bible rel kha rak duh tuk Bible rel rak duh tuk tikah khin

Cucu a rak ṭap thluahmah lio ah cun Reverend Thomas Charles nih khan a hmuh i a lungṭha ve hrimhrim lo ti si kha lio ah khan uh, Mary Jones nih khan Bible a rak caw kho lo phaisa an tiah khan a rak i chok khawh ṭhan eh an ti mah lio ah cun ya Bible khan an rak pek hna lo ku ti cu a khitluk in rel a rak duh i uh, a rak ngah khawh lo tiah khan Chinlung ke koin a rak ṭap lio i Thomas Charles nih a hmuhmi kha a lungṭhat lo tuk tikah khan thongkhat le zatiat le kum li ah khan a rak chuahpi A rak chuahpi i thongkhat le zadet le pum li ah khan British and Foreign Bible Society timi kha an rak der. Bible chuahnak ding an rak der i Bible cu an rak print i cuticun Bible cu karh hram a rak i thawk i cun Laimi sinah tah zeitindah phan timi te kan vun chim lai. Next ah khan Laimi sinah zeitindah phan ti kan vun theih cia cangmi sinah kan vun hngalh ṭhannak ding caah khan thongkhat le

nihin ni cang kanmah nih kan hman khawhmi lai bible hi amah kut ne si timi te kha kan hun hmu khomi si dr robert johnson amah hi rian a tuantitu pakhat nih a cauk a a chimmi cu lai bible cauk amah hi full credit a pekmi si hi lai bible hi dr david van big bak nih a tuahmi a tialmi a tuahmi si timi kha ama dr robert johnson zong nih khan full credit a rak pekmi cu a hakhol in mo hakhol in reverend dr David Van Bik hi a rak si i theihhngalnak vun ten ta ka duhmi cu tidim ah tidim hol ah hin te thongkhat zakua la som su la kum siri an rak chuah cang na khom khua thang te an ti kan mah hlan deuh te an rak chuah tinak su tidim pawl an rak ṭhang tuk te cun Falam hol in khan Dr. Steven Shekio nih thongkhat le zakua le kum hnih ah khan Falam hol in a rak chuah Cu hnu belte ah cun nihin ni ah hin holh thawng in holh tampi in Baibal kan rel khawh cang. A hei chim duh ahcun khakha pawl kha cu a hrampi deuh in kan hun rel khawhnak kha vun si sehlaw nihin ni ah cun Pathian nih a kan dawt a kan zaangfah i Pathian sal hna hmang in khan nangmah le keimah nih kan kut cung te ah kan hmaika te chiah in Baibal thiang a rel khomi kan si cang hi a sunglawi tukmi kha a si.

amah nih a thaw a chuah hnawmi chan kip caah a kilvenmi a si chan kip caah a kilvenmi cathiang a si kotninak timote paruk pathum hleiruk hleisari kan hun rel lengmangmi cathiang cu a tilak in pathian thawchuah hnawmi a si biatak cawnpiaknak caah le palhnak cawnpiaknak alnak caah palhnak cawnpiaknak alnak caah kan hman dingmi a si

hna nih an nunnak pek in nangmah le keimah nih Baibal rel kho ding in an nun an pek an thisen an ronmi hi tahchunnak ah nihin kan vun chimmi tampi hna lakah pakhat kan vun chimmi Morning Star ti a simi John Wycliffe si ko seh nihin nih mipi nih anmah tein theihfian kho hna ve si ti sabu thanak he Baibal a rak kan lehpiak William Tyndale nih John Wycliffe aunak cu aw cu a zul i a timi cu tlangbawi thiamthiam tlangbawi sangsang mi hna nakin lothlo leithuangpa kha cathiang kong tam deuh in ka hngalhter lai a ti lothlo leithuang ti khan laimi lawng i ruat hlau mu laimi lawng lo kan thlo lo cu ramdang mirang pawl zong lo thlo tampi ve mu kha chim duhmi cu kanmah nih ṭha tein kan hngalh khawh nak ding kan rel khawh nak ding ah hremhmun tuar in an lehmi cauk nih nan nang male keimah nihin kan tum khawh cangmi a si. Pathian sal salmi ralṭha hna nih hin Bible cu a sang bik nawl ngainak si timi kha a vun kan theihter ṭhan. A thlei khun in hinan Bible sandai ah hin maw a thlei khun in a vun kan theihter ṭhan. Nunnak caah a phu kilveng awk a tlak. Cun thi awk tlak hmanh kha a si fawn. mi vialte hi hi kan Bible rel khawnak ding caah raithawinak an tuahmi vialte hi kan mah caah taksa ca nun chimtu thlarau ca nun chimtu kan thlarau khamnak ding ca tiang ah lamhruaitu a si ding kha a biapi taktakmi a si kan ca fim chimtu bik cu Bible cawnpiaktu ṭha bik Baibal ruahchannak ṭha bik zong kan Baibal a si nunnak ṭhawngṭha kan petu a kan phurtu zong kan Baibal a si i nihin ni caan ah hin kan Baibal cu thiang Pathian bia hi nang male keimah nih a thar in vun in nunpi ṭhan ko sih lung awṭawm kan um caan ah fuhpan u sih Pathian bia hi fuhpan u sih lungdong um caan Pathian hi rak fuhpan ve hman thazaang a der caan ah na thazaang laknak hi Baibal si seh Baibal cu a hmunmi, a nungmi Pathian bia a si. Baibal cu kan nunnak caah kan hrampi, kan nunnak caah kan hrampi, kan donghnak caah nawlngeinak sang bik si. Baibal cu kan nunnak caah kan hrampi, kan donghnak caah nawlngeinak sang bik a si. Zeicahtiah Pathian bia cu a nung, a hmun. Isaiah sawmli pren a kan chimmi cu ram cu a car i pangpar cu a uai ti sihmanhsehlaw Pathian bia cu zungzal in a hmun a ti. Pathian bia cu a hmunmi a si. French philosopher Voltaire timi pa hi timi pa nih voikhat a chimmi cu atu hnu kum zakhat ah Baibal ca cu hngalh lomi cauk, philhmi cauk, rel lomi cauk a si lai tiah a rak chim. A rak ti. Cu a chim kum zakhat tluk in Genevieve Bible Study timi nih Virgil inn cu an cawk i Bible chuahnak, Bible zuarnak, Bible chiahnak hmun inn ah an hman i cu kum lila ahcun amah Virgil zong cu a nunnak liam ee ti kha kan hmuh khawhmi si. Ka chim duhmi cu van le vawlei hi a rawk lai nain Pathian bia cu a rawk lai lo. Pathian bia cu a nungmi a hmunmi a si. Kan pumpak nunnak caah, kan chungkhar zohkhenhnak caah, Khrihfabu i hruainak caah a sang bik nawlngeihnak cu Pathian bia Baibal thiang lawnglawng hi a si timi ka bia ka dongter lai. A ṭha bim caah Bawipa nih thluachuahnak in biak biak ko seh.